Pan gyraeddais i ucheldir yr Alban am y tro cyntaf yn 2011, fi oedd y Cymro cyntaf erioed i chwarae i glwb pêl-droed Inverness Caledonian Thistle. Erbyn heddiw, mae yna fwy o jans o ffeindio Cymro yn y ddinas na sy' yna o ffeindio'r anghenfil yn y loch. Ers i mi adael Inverness, mae yna Owain arall wedi symud i fyny yma. sef Owain Vaughan Williams, a dwi 'di dod nôl i'r ddinas i hel atgofion a cael sgwrs â'r golwr sy' wedi cael tymor i'w gofio. Wel Ows, 'da ni'n dod tuag at diwedd dy dymor cynta di yn Inverness, su' mae 'di bod i fyny yn fama i chdi boi? Mae 'di bod yn grêt yma, ma' 'di bod yn amser anhygoel i fi fod yn onest. Cael byw mewn lle mor brydferth a hefyd cael chwarae pêl-droed ar safon go lew. Mae'n debyg iawn i Ddyffryn Nantlle o ran tirwedd. Mae gen ti'r mynyddoedd, mae gen ti'r afonydd, y llynnoedd. Mae gen i'r ci, fydda i'n licio mynd am dro ar ôl treinio neu beth bynnag neu ar ôl gêm, clirio pen. Ti'm isio am byd mwy na hynna i fod yn onest. A sut ti 'di ffeindio'r safon? Y gwahaniaeth ydi mae 'na fwy o bêl-droed yn cael ei chwarae 'ma. Mae pobl yn meddwl, o, yr SPL, o, dio'm cystal neu beth bynnag. Ond i fod yn onest, mae'r pêl-droed yn, yn fwy pur yma. Lawr y lôn yn Lloegr, mae o fwy box to box mewn ffordd, neu pobl yn bombardio'r box, crosses mewn i'r box neu beth bynnag. Yn fama, mae o fwy technegol eich, eich bod yna fwy uh, tactical. Mae o, mae o fel game of drafts i fod yn onast, a fela mae e, fela dwi'n teimlo. Mae cael tymor llawn o chwarae yn Mnes yn amlwg wedi helpu chdi gadw dy hun yng ngharfan Chris Coleman. Tymor sbesial i Gymru fel tîm, ond hefyd i chdi'n bersonol yn cael y cap cynta, sut sut deimlad oedd 'i? Mae 'di bod yn anhygoel i fod yn onast. Fatha i ddechrau 'fo i dod fyny fama i chwarae yn yr Alban, hwnna yn Yn ei hun 'di bod yn brofiad, a mae o 'di bod yn rhywbeth dwi 'di fwynhau yn arw. Chwarae'n rheolaidd, a hefyd bod yn garfan Cymru, wrth gwrs, cael yng nghap cynta ar ol lot fawr o flynyddodd. Finna yn Gymro Cymraeg, ag yn yn falch iawn o le dwi'n dod o. Sa rwy'n yn disgwyl am oes i gael y cap cynta. Oedd o'n anhygoel. A mae'r gystadleuaeth yn Ffrainc, lle mae'n agosáu. Dan ni fel cyfnogwyr wedi bod yn edrych ymlaen ers wythnosau, ers misoedd yn cyfri'r dyddiau i lawr. Yr un teimlad wyt ti'n gael? Yy ta ydy o'n fwy proffesiynol meddwl am y gêm nesaf i Inverness yy a disgwyl i'r tymor orffen tan bod chdi'n canolbwyntio ar Gymru? Ti'n gwybod be, mae'n anodd peidio meddwl am y am y peth. Yy mae 'na gymaint o gymaint o feddwl, gymaint o waith Dwi'm yn cael gymaint o emosiwn mewn ffordd wedi mynd tuag at cwalifeio a cyrraedd Ffrainc. Dwi fel bob Cymro, Cymraes, yy 'dan ni gyd methu disgwyl am bod yn Ffrainc a gweld Cymru yn cynrych- yn cael ei gynrychioli mewn mewn twrnament. Ond wrth gwrs, o ddydd i ddydd, yma 'di 'ngwaith i yn Inverness ac yy o rhai fi neud yn saff bo fi'n chwara'n reolaidd a chwara bob dy Sadwrn ond wrth gwrs yn gefn y meddwl o'n i'n meddwl am am Ffrainc wrth gwrs a a trio gneud yn ngora a a bod yn carfan Chris Coleman. A pa mor bell allen ni fynd? All the way gobeithio de, sai'n braf iawn. Da ni di gweld yn y gorffennol gwlad fel Groeg yn mynd a hi wedyn pam fedrith rwy'n fel fel ni fel Cymru ddim ddim mynd a hi? Mae gynnon ni chwaraewyr anhygoel yn y tîm 'na. Mae 'na ambell un, wel, fel 'dan ni'n gwybod, gynnon ni rywun fel Gareth Bale sy'n gallu gneud rhywbeth efo'r bêl mewn ddewin. Y peth pwysica ydi bod ni yna, da- bod Cymru yn gwlad ni yn cael ei yn cynrychioli ar y lefel yna am am am y tro cynta ers ers sawl yy blynyddodd. Y pwynt ola sgen i. Nesh i ddod i wylio gêm Inverness yn chwara'n Hibs yn yy yn Cwpan yr Alban yn ddiweddar ag yy ista efo cefnogwyr Inverness, dyma fi'n clywad yr hen gân amdana fi 'de gen y cefnogwyr o'n i'n me'wl ma' nw 'di ngweld i a o'dd yn ysgwydda fi'n codi o'n i'n me'wl ma' hi ŵan 'de. Ista lawr a sylwi ma' nw 'di newid y geiria Owain Tudur Jones i Owain Vaughan Williams. Sut ti'n teimlo bod 'na gân wedi ca'l i reseiclo yn yy yn ca'l ei ganu? Siomedig. Dwn i'm be' i ddeud wir. Sa'm byd gwreiddiol yn y peth nagos? Ond siomedig ofnadwy, wel wir. Torcalonnus i fod yn onest, clywed hynna, achos o'n i'n meddwl bod hi'n yn gân oedd wedi cael ei greu mond i fi, wel 'na fo Lee. Sori boi, hit y shima fi oedd yr yy yr Owain gora da.